Juventus Club Vero Amore Birkirkara, Juventus 3, Sampdoria 2. Għandna Emanuele Lantman hawnhekk. Antman, jien naħseb l-opinjoni tiegħi llum rajna logħba bilanċjata ħafna bejn żewġ timijiet bilanċjati.
It-tim kien bħala logħba kienet ibbalanċjata, però bħala Juventus naħseb illi xorta għadna fil-problema illi r-riżultat għal kemm ġie u ħadna tliet punti, naħseb illi baqalu ħafna x'jaħdem biex iżomm ir-riżultat, jiġifieri rajna tnejn b'wieħed, tnejn b'xejn, ġabulna tnejn b'wieħed mill-ewwel meta ġejna bi tlieta b'wieħed ġabulna tlieta bi tnejn, jiġifieri naħseb għal Allux jaħdem bħala kemm midfield u kemm fid-difiża. Sewwa.
U semmejt id-difiża, dejblement ngħidu, qlajna żewġ gowls oħra, l-istess riżultat identiku kontra Spezia. Ehm, x'taħseb li se jħażin fid-difiża? Mhux mhux indorijiet naraw din il-tip tal-axkadura fuq wara taħt Allegri. Jiena naħseb iktar illi hemm pressure mill midfield, jiġifieri mhux qed jaħdem naħseb biżżejjed il midfield biex jikkaverja d-difiża għax dan l-istaġun speċjalment rajnieh mill-bidu bħala bħala qed naqgħu ħafna goals. Jiġifieri issa llum tajna ċans is-second goaler ukoll, jiġifieri l-goals baqgħu naqlgħuhom. Naħseb li l-midfield fadallu ħafna ħafna x'jaħdem. Jekk mhu naħseb li anke f'Jannar għandna bżonn daka il-plejer li jista' forsi jaqgħad iktar il-midfield. U mill-għajdut li bdejna nisimgħu x'ħin spiċċa l-merkato bdejna nisimgħu illi Allegri kien irrabjat mad-diriġenza, ma nafx hux vera, il għaliex ta dak il-midfielder addizzjonali.
Il-mit ftit naħseb li vera ġie Locatelli li kellna bżonnu però naħseb li il-mit ftit baqa' mblukkjat li kellna bħal ċertu players bħal Ramsey li ma sabux il-mezz li jinbiegħ jew jintlaqlu bil-paga li għandu u naħseb li bħala problemi finanzjarji li għaddejja d-dinja fil-futbol bħalissa ġejna mblukkjati. Però żgur, żgur li kif qed bħala supporter li nsegwi l-Juventus dawn is-snin jien, illi naħseb illi żgur hemm bżonn mit-tfid ieħor, żgur mija fil-mija. Sewwa.
Tlifna lil Dybala b'injury, ħareġ bi dmugħ f'għajnejh, jidher li skont almenu x'ħassu mid-dehra li ħa tkun biċċa xogħol fit-tul. U mid-dehra ħareġ Morata wkoll b'injury, issa jekk mhux ħafif jew le ma nafux. Dawn iż-żewġ plejers ħa jinħassu b'mod tattiku biss jew anke mentalment taħseb? Se jinħassu tattikament hija żgur. Għal-logħbiet li ġejjin meta għandna ċ-Chelsea qegħdin logħba ta' Champions League viċin ħafna. Jiġifieri inti ħa titlef il-Dybala u l-Morata, żewġ attakkanti li huma titolari li naħseb illi kien waħdu ma naħsebx li jista' it-tim jissostitihom waħdu. Bħalma nafu aħna il-King George huwa mhijiex fil-lista taċ-Champions League. Ekku. Jiġifieri u b'attakkant wieħed se iktar ħa tkun problema biex niskuljawhu. Ekku.
Inħallu l-logħba tal-lum fil-ġempa lissa l-logħba ta' Chelsea x'tixtieq tara int minn għandi. Naturalment nixtieq nagħmel tliet punti importanti li biex Iktar ma nieħdu it-tliet punti mal-logħba li jmiss biex inserrħu rasna għall-kwalifikazzjoni. Nixtieq nara iktar Juventus illi b'mentalità rebbieħa iktar hu. U mod ta' andament tal-logħba kif tixtiequ jkun? I mean, qed naraw li anke kontra timijiet mhux daqshekk kwotati bħal Sampdoria Spezia xorta ndrimbatu għandħalhom jiġu fuqna. Nib wisq nibża' li jekk nagħmlu dan kontra Chelsea ħa nispiċċaw nieħdu qatgħa kbira. Kontra tim kbir ma tistax tilgħab dan it-tip ta' logħob kontra tim bħal Chelsea, jiġifieri żgur li l-andament tal-logħba trid tkun differenti. Speċjalment stil Ewropej u stil illi trid tilgħab kontra tim kbir li għandu tant plejers ta' kwalità hu Chelsea hu. Naqbel miegħek, l-aħħar mistoqsija żgħira, ikollok ittih rating illum inti minn wieħed sa 10 kemm ittih u għalfejn? Intiħ sitta, il għaliex rebaħ il-logħba, però għadu ma jhux għalija qid jagħti l-performance ta' Juventus dawn il-players. Fimtek. Grazzi ħafna dwar il-kumment tiegħek, grazzi tal segwejtuna, aħna narawkom waqt il-logħba għal kontra Chelsea. Grazzi ħafna. Grazzi.